Rhan o wefan Botwm y Byd yw pedwar ban. Mae ar y wefan i bob pwrpas bedair ffenest. Uh, un ffenest y byd bach, lle o roi clic ar y botwm sy'n mynd â chi fyna, fe gewch chi glywed uh, darllediadau, podlediadau, lleisiau unigol, yn rhoi crynodeb o newyddion sy'n digwydd ym mhapurau y wlad maen nhw yn ei astudio, y wlad yr iaith maen nhw'n ei deall. Ac yna mae yna ffenest fitw fach fy myd i, ni'n hoffi gweld hwnna'n datblygu i fod yn fan lle mae myfyrwyr yn gallu rhoi blog os oes gyda nhw rhyw ddiddordeb a natur yngwladol. A wedyn mae yna ffenest adnoddau addysgol lle mae adrannau fel gwleidyddiaeth, Ffrangeg, Almaeneg, Sbaeneg, cyfryngau, a darlithwyr yn gallu defnyddio hwnna i ddatblygu adnoddau ar gyfer modylau penodol. Ac yna wedyn ffenest pedwar ban, lle fe gewch chi rhywbeth sydd yn falle'n debycach i raglen radio draddodiadol, pedwar o gyfranwyr gylch y bwrdd, un cadeirydd yn lliwio'r drafodaeth, a themâu amrywiol yn codi o astudiaeth pob cyfranwr o bapurau newid unrhyw un neu ddwy wlad yn ystod yr wythnos aeth heibio. Felly dyna'n fras yw e. Um, a fel welsoch chi bore yma, mae'r cyfranwyr yn dod y tu gilydd cyn recordio i gael trefn ar pa storïau sy'n cyd-daro neu pa stori all arwen at stori arall.
Ffeindio cyfranwyr yw'r jobyn mwyaf, wrth gwrs. Um, mae angen ffeindio pobl sydd o fewn cyrraedd i'r uh, brifysgol fan hyn yn Abertawe. Ond unwaith mae'r cyfranwyr mewn lle wedyn, fi'n mynd ati i sicrhau bod nhw'n gwybod beth yw'r remit, beth maen nhw angen wneud i baratoi. Mae'n eitha syml. Um, maen nhw ar gyfer y rhaglen wastad yn sganio'r papurau newydd i gwlad nhw ac yn crynhoi y straeon maen nhw'n mynd i gael yn bwyntio arno. A wedyn dwi'n sicrhau bod Dylan Iorwerth yn cael y gwybodaeth yna o flan llaw fel bod e'n gallu Dechrau meddwl am ryw fath o batrwm i'r rhaglen. Mae y myfyrwyr wedi arwain lama o gwmpas gwahanol lefydd, yym dwi'n cofio Paris oedd o, ond beth bynnag, ac yn tynnu lluniau, yn rhoi'r lluniau ar YouTube. Wel, alla i ddeud yn bersonol de, bod yna werth newyddiadurol mawr ynddo fo i fi, achos dwi'n dysgu bob tro. Dwi'n meddwl mai'r peth sy'n dychryn rhywun ydy cyn lleied 'dan ni'n wybod am ffordd mae pobl eraill yn edrych ar y byd. Da ni'n dueddol, a newyddiadurwyr falle'n arbennig, yn dueddol o feddwl bod pawb yn edrych ar y byd yn yr un ffordd, ond wrth gwrs unwaith da chi'n edrych o safbwynt gwledydd eraill, da chi'n sylweddoli bod, bod yr olwg ar y byd yn hollol wahanol. Be sy'n anodd ar y cyfan i, i fudiadau neu i gyrff newyddiadurol ydy cael bobl sy'n gallu dysgu beth sy'n digwydd mewn gwahanol rannau. Ond fan hyn, wrth gwrs, mae gennym ni ffynhonnell fawr o arbenigwyr sy'n gallu edrych ar beth sy'n be'n union sy'n cael ei ddeud ac edrych yn fanwl ar beth sy'n cael ei ddeud mewn gwahanol wledydd a wedyn trosglwyddo hynny. A dyn, tas fod dim ond yn fater o sylweddoli beth da ni ddim yn wybod mae o'n help, ond wrth gwrs mae yna, mae yna stor o wybodaeth yna hefyd, a mae bob rhaglen yn agor yn llygyd i yn sicr i sut mae'r, mae, mae gwahanol bethau'n cael eu trafod mewn gwahanol rhan o'r byd. a'r gobeith yw bod ni yng Nghymru yn gallu cael uh, gweddolwg ar faterion y byd drwy, uh, drwy'r iaith Cymraeg. So dwi'n meddwl mae'r slogan i ni wedi bathu yw llygaid o dramor, tafod o Gymru.